Essalamualeýkum hormatly ildeşler! Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün iki müň ýigrimi üçünji ýylyň on dokuzynjy apreli, Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigi. Bilşiňiz ýaly, soňky wagtlar biz Döwlet näme, hökümet näme, hökümet bilen raýatlaryň gatnaşyklary nähili bolmaly ýaly temalar boýunça gürrüň gozgaýas. Üstemidan hatda TikTokda-da käte watandaşlarymyzyň arasynda çekişmeler we dawa-jenjeller hem ýüze çykyp dur. Şo çekişmelerden hem we biziň ine şu wideolarymyzyň aşagyna ýazylýan teswirlerden hem umuman raýatlarymyzyň aglaba köpçüliginde döwlet, hökümet, döwlet häkimiýetiniň üç şahasy, hökümet bilen raýatlaryň gatnaşyklary ýaly iň bir ýönekeý we şol bir wagtyň özünde-de iň bir möhüm meseleler boýunça-da aýdyň bir düşünjäň ýokdugyny görmek bolýar. Indi bu näme üçin şeýle möhüm? Sebäbi birinjiden döwletiň we hökümetiň nämedigini bilmän, şeýle-de raýatlaryň döwlet we hökümet bilen gatnaşyklarynyň nähili bolmalydygyna düşünmän, özümiziň edil şu günki gün nähili döwletde ýaşap ýörendigimize düşünmek mümkin däl. Ikinjiden, şu zatlara düşünmän, nähili döwlet gurluşynyň biz üçin has gowy boljakdygyna düşünmegem mümkin däl. Muň özi jaý gurluşynyň iň bir ýönekeý düzgünlerine düşünmän jaý gurjak bolmaklyk ýaly bir zat bolýar-da. Biz ine şu ýagdaýlary göz öňünde tutup, döwlet gurluşynyň esaslary barada mundan üç ýyl ozal, ýagny iki müň ýigriminji ýylyň tomsunda efire beren iki sany gepleşigimizi ýene gaýtadan efire bermekligi makul bildik. Hatda ildeşlerimizden käbirleri şu gepleşikleri mundan ozal görenem bolsalar, oňa tomaşa edenem bolsalar, üç ýyldan soň olary ýene bir gezek görmeklik we bu gozgalan temalaryň üstünde täzeden pikir etmeklik olara zyýan etmezmika diýýäs. Gaýta tersine, meselä has täzeçe garaýyş bilen garamaga ýardam eder diýip, çyn ýürekden ynanýas. Indi häzir gysgajyk reklamamyzdan soň şu gepleşigiň birinji bölümini diňlärsiňiz. Käbir ildeşlerimiz hatlarynda haýyş edipdirler, şun ýaly bir syýasy meseleleri birazajyk analiz berseňiz, ynha siz köp partiýalyk diýýäňiz, media diýýäňiz, döwlet gurluşy diýýäňiz, döwlet dolandyryşy diýýäňiz, parlament diýýäňiz. Ine şu zatlaryň bir gatnaşyklary barada Şol nähili bolmaly, nähili bolmaly däl, näme nähili ýagdaýda dogry bolýar, şol nähili ýagdaýda egri bolýar. Indi şol zatlary birazjyk bir seljerip berseň diýip haýyş edipdirler. Onuň daşyndan men şu käwagt kommentariýalary okamda da şol ildeşlerimiziň käbirlerinde şu zatlar barada bir ýönekeý düşünjeleriň bir ýetmezçilik edýändigini görýän. Gynansak da. Şoň üçin şu men geljekki bir 2-3 sany gepleşigi ýörite şu tema bagyşlamaklygy men ýerlikli bildim. Indi şu arada gürrüň edilende men öňi bilen bir zat ýadyma düşýär-de. Şol 1985-nji ýylda entek Sowet häkimiýeti dowam edip durka, şoň güýzünde bizi armiýa alanlarynda bir topar ýaş oglanlar bolup biz Orsýetiň Nowokuznes şäherine baryp, şo taýdan soň bir azrak geçmeli karantinden geçip indi harby kasam kabul etjek bolup durkak daşarda ýörite meýdançada şonda polkuň komandiri bize ýüzlenip Siz nämä kasam kabul edýäniňizi, etmeliligiňizi bilýäňizmi? Hany içiňizden kim aýtjak siz aýdyňyz aýdybiljek döwlet näme, hökümet näme diýip ýönekeý sorag berende şol ýüzden gowrak oglanyň içinden biziň hiç birimiz elimizi galdyryp şu soraga jogap berip bilmedik-de. Indi men muny ýöne ýere ýatlamok, sebäbi şol sowet häkimiýeti ýyllarynda-da şu ýönekeý elementar bir syýasy meselelere bir düşündiriş berip bir şony düşündirýänem adamam ýokdy bir ideologiýada ýokdy da şol bir telewizor açsaňam ýa radiony açsaňam bir galyba salnan bir lozuklary şygarlary eşitýärdik da gije günli na biziň indi hökümetimiz we partiýamyz Hawa, döwlet bähbitli, halk bähbitli syýasat alyp barýar zat diýlen ýaly zatlar aýdylýar, onsoň şonda şol hökümet näme, ol partiýa näme, o döwlet näme, döwlet bähbitli syýasat näme, adamlaryň hukuklary näme, demokratiýa näme, hawa, döwlet bilen adamyň arasyndaky gatnaşyklar näme, Hökümet bilen adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar nähili bolmaly? Nähili bolanda ýalňyş bolýar, nähili bolanda dogry bolýar? Şu zatlar barada hiç hili adamlara bir düşünje berilenokdy. Özem bolmasa okuw programmalarynda jemgyýet öwreniş diýen bir ders bardy, hukuk diýen ders bardy. Şonda käbir zatlarda hatda düşündirilýänem bolsa, ýöne şony ine biziň şu çaga beýnisine şony düşündirip goýup biljek bir kadrlaram, mugallymlaram ýokdy da, indi seredip görýäs welin, şony bir jikme-jik düşündirip, şony biziň aňymyza ýetirip bilýän mugallymlar ýokdy da. Diýmek, şonda onda şol mugallymlaryň özünde de bir degerli, bir esasly düşünjäňem ýokdugyny görkezýär da şu zat. Bu beýleki tarapdan bolsa, şol biziň halkyň bu meseledäki köre-körlügi, aňdyrmalygy hem nadanlygy ol dolandyryş toparlary üçin has bähbitli bolup çykýar-da. Sebäbi bu zatlar barada hiç zat bilmeýän halky, am halky nirek ugrukdyrsaň ugrukdyryp bolýar, näme uýdursaň uýduryp bolýar, nähili dolandyrsaň dolandyryp bolýar, näme ynandyrasyň gelse ynandyryp bolýar. Ana şeýdibem syýasat alnyp gelindi, şeýdibem biz köp zatdan mahrum bolduk-da. Aw, indi soň-soň duransoň birazajyk şu oppozision hereketler ýüze çöküp, daşary ýurtlardan maglumat gelip, birazajyk açylyşy uransoň, onuň deňeşdirip görüp, rad edip, dürli çeşmeleň maglumatlaryny öwrenip, şeýdip onuň biziň gözümiz açylyp ugrady-da. Aw, emma indi ýöne soň sowet häkimiýeti dargandan soň, soýuz dargandan soň bolan ýagdaý öňküden hasam ýaramaz boldy-da. Ýa dürli ýurtlar dürli ýollar bilen ösüp başlady. Gynansak diňe Türkmenistanyň ýagdaýy, halkymyzyň ýagdaýam şu öňküden hem has ýaramaz boldy. Şoň üçin indi bir iki günlükde men bir daşary ýurtda ýaşap ýören ildeşlerimiziň biri bilen telefonda gürleşemde şol ildeşimiz için yok ya da men niye şu daşary ýurda çykýançam diýýär. Şu Türkmenistanyň içinde ýaşap ýörkäm şu diýýär, dünýäň ähli beýleki ýurtlaryndaky ýagdaýlar hem edil şol bir ol ýa beýle belli ol ýa beýleki bir derejede nähilem bolsa edil şu Türkmenistandaky ýalyrakdyr diýip pikir edýädim diýýär-de. Soň diýýär, indi diýýär, ýurtdan çykamdan soň indi deňeşdirip görüp diýýär, indi düşünip ugradym diýýär. Şu döwlet bilen döwletiň arasynda, syýasat bilen syýasatyň arasyndaky tapawutlygyň diýýär, ýer bilen gök ýaly bolýandygyna indi düşünip ugradym diýýär. Indi Ana şu halkymyzyň wekili näme? Şu halkymyzyň bir ylymly bilimli wekilleriniň biriniň aýdýan sözi şu. Şoň üçin bir tarapdan geňem görüp oturar ýaly däldi, indi halkymyzyň häzirki ýagdaýy. Indi şol şoň üçin hem şu belli bir derejede şular ýaly maglumat alyşmaklygyň, indi şular ýaly zatlara bir analiz bermekligiň zerurlygyny görýän. Indi şu taýda ýene bir berilmeli sorag barda. Indi bu günä hemmesini günäň hemmesini ýöne hökümet atyp ýa biziň öz doglan şertimiziň üstüne atyp özümize hiç hil jogapkärçilik almanam oturyp bilýäsmi? Şuny şeýtmekligiň özi ýerliklimi diýen sorag ýüze çykýar. Sebäbi adam o derejedinde hem adamlar Allah tarapyn ýa tebigat tarapyndan deňem ýaradylýan bolsa, ýöne biziň dogulýan şertlerimiz, biziň e, ýaňky dünýä inýän maşgalamyzyň ýagdaýlary dürli bolup bilýär. Dünýä inýän ýurdumyzyň syýasy sistemamyzyň hem ýagdaýy dürli-dürli bolup bilýär-de. Indi bunda kimiň günäsi bar? Bolýar aýdalyn ha, batragyň çagasy Batyragyň maşgalasynda dünýä inse da, ine birine bir baý adama batrykçylyk edip ýören bolsa, şol şol batragyň maşgalasynda dünýä inen çaga da gözün dünýäde şu gözüni açyp görýän zady batrakçylyk etmek. Hawa. Ene ata ene atasynyň şeýdip lepbeý edip durmagy, ondan şony bir hökmany bolaýmaly zat hökmünde kabul edýär. Ondan şu baýyň çagasy ýaňky batragyň çagasyny depse-de, ursa-da, çümmüklese-de, şolam bir bolaýmaly zatdyr öýdüp kabul edip oturýar. Sebäbi indi baýa, indi ýokary derejeli, indi baýa tagzym edilmeli, hyzmat edilmeli adam, e, men hem hyzmat etmeli adam, ine meň ýerim şeýl, şu diýip e, pikir edýär. Üstesine aýdaly şu çagaň enesi, atasy hem şony çagaň beýnisine guýýan bolsa, aý borla e, baýyň çagasy seni uran bolsa çydaýsana diýip, Hawa, ol baýdyr-da, baýyň çagasydyr-da, hawa, oňa bolýa, ýöne sen uraýmagyn, saňa bolanok diýip, şo zatlaram beýniňe guýup oturan bolsa, onda bu ýagdaý hasam-da erbet ýagdaý. Ana, bu ýagdaýda ene-ataňam öz günäsi bar. Eger şo öz çagasyna şu edilýän zadyň ýalňyşlygyny düşündirip bilmeýän bolsa, Enata ony bil, belki bilkastlaýynam edýän däldir. Enataňam özünde şu bar bolýulşy, bar düşünjesiniň ýetişidir. Ýöne şu taýda çagaňam öz birazajyk jogapkärçiligi bar. Sebäbi indi käbir adamlar aýdýar-da, ýa-da esasanam indi dindarlaryň düşünjesini şu barada alyp görsek, birazajyk filosofiki seredip göreliň-de şu meselä. Bu dindarlar näme diýýär? Hawa, nähili maşgalada biz dünýä insek, nähili ene-atamyza, ene-atamyzyň ýagdaýy, şolaň bize bolan garaýşy, bize bolan çemeleşişi nähili bolsa, şol Alla tarapyn. Hawa, Hudaýsyz hiç hili çöp başy gymyldanok. Diýmek, onda Alla seni ýörite bir synag üçin şeýle maşgalada dograndyr diýip, şeýle maşgala, maşgalada dogulmaga ýol berendir diýip aýdýarlar. Şonuň üçin takdyra ten bermeli diýen pikirden guralýarlar. Hawa. Emma ýene beýlekiräk e, bir filosofiýany alyp görsek, aýdaly ýene buddizmde ýa hinduizmde başga bir garaýyş bar. Olar aýdýar, ha, biziň diýär, şu durmuşda dünýä inýän maşgalamyz ýa dünýä inýän e, ýerimiz, döwletimiz biziň karmamyza bagly diýip aýdýar. Olar aýdýar, ha, şu biziň ruhumyz diýär, köp ömürlerden geçip gelýär, şol köp ömürlerde ýaşanlarynda, hawa, Biz günä iş edýäs, sogap iş edýäs. Şoň netijesinde günäni köp eden bolsak, erbet şertde dogulýas. Eger köp sogap eden bolsak, onda gowy şertlerde dogulyp, öz durmuşymyzyň hözirini görýäs. Şeýdip düşündirýärler. Emma indi ateistik garaş, garaýyş alyp göreliň. Has rasional garaýyş alyp görsek, olar nähili pikir edýär? Olar aýdýar, Yani Hudaýyňam üstüne atmaly däl bu meseläni, karmaňam üstüne atmaly däl. Ine biz dogrulyk mı berli, belli bir şertde. Diýmek şol jötänleýin bir bolan zat. Ýöne indi şundan beýläk biziň ykbalymyz öz, öz elimizde. Ykbalymyzyň geljek ykbalymyzyň nähili boljakdygy edil biziň öz kabul edýän kararymyza, biziň öz saýlamak erkinligimize bagly diýip düşündirýärler-de. Ine bu taýda da bir ýerlikli nähilem bolsa düşünje bar. Eger hemme zady ýöne Hudaýyň üstüne atyp otursak, ýa hemme zady karmaň üstüne atyp otursak, ýa şuny şeýle bolmaly eken diýip otursak-da, onda biz onda biziň şahsyýet hökmünde jogapkärçiligimiz nirede? Diýmek, onda hiç hili jogapkärçilik ýok bolup çykýar-da. Ýok, biziň özümizde jogapkärçilik bar. Sebäbi Hudaýam, tebigatam bize aň düşünje berýär, her birimize. Şony näme üçin berýär? Pikirlen, oýlan, deňeşdirip gör. Onsoň netije çykar diýip berýär. Ýöne bir aýdylan zada uý diýip, şony berenok, şol özbaşdak pikirlenmek üçin berýär. Ana şol guraldan, şol pikirden, akyldan, şol guraldan biz nähili ýerlikli, netijeli peýdalanyp bilsek, oňyn peýdalanyp bilsek, şonça-da biz öz ykbalymyzy üýtgedip bilýäris. Ne şu meselede bilen, şu mesele bilen baglanyşykly ne şu artyk ýaňky Aýgytly ädim kinofilmindäki esasy gahryman bolan Artyk bilen Halk komissarlar sowetiniň başlygy Artamonowyň duşuşygyny ýatlaýanda, şu ýerlikli boljakda. Ýadyňyzda bolsa, şu kinofilmde bir epizod bardyr. Artyk öz nökerleri bilen bir poýda gelýär. Şu poýduň içinde de Halk komissarlar sowetiniň başlygy Artamonow diýip biri otyr. Şonda ikisiniň arasynda bolan gürrüňdeşlikde şonda Artyk şoňa ýüzlenip bir sorag berýär. Indi diýýär, bu ýagdaý diýýär, näçe dowam ederkä? Indi biz diýýär, ýöne şeýdip diýýär, şu baýlardan, beglerden, bulardan ejir çekip gelmelimikä? Indi bu ýagdaý üýtgemezmikä diýýär. Welin şonda Artamorfuň berýän bir jogaby bardyr. Bu ýagdaý ýol berseň bolar, ýol bermeseň bolmaz diýýär. Olam saňa bagly diýýär. Şonda artyk geň galyp, maňa bagly diýip geň galýandyr. Sebäbi Gynansak-da, şu adamlar şu döwürde-de şeýle pikir eden bolsa, şu öz ykballarynyň özlerine baglylygyna düşünmänem geden bolsa, şu ýyllaryň geçmegi bilen häzir ýagdaý üýtgändir diýip pikir etmeklik ýalňyşlyk. Sebäbi biziň ine ýurdumyzyň içindäki adamlaryň köpüsine şony düşündirjek bolýaňda, saňa bagly-ow diýip düşündirjek bolýaň welin, şolaryň hem reaksiýasy edil ýaňky artygyň reaksiýasy ýaly bir zat. Şu öz ykballarynyň özlerine baglylygyna-da düşünen köp adam. Şu saýlamak erkinligi diýilýän zat ana şol şu wakada görünýär, şu ýagdaýda görünýär. Sen haýsy ýoly saýlaýaň? Gulçulyk ýoluny saýlaýaňmy? Ýa-da ýok? Maňa bagly ýerem bar. Ine men şu ýoly saýlaýan diýip, nähilem bolsa garşylyk durmak ýoluny saýlaýaňmy? Birazjyk düşünjäňi artdyrmak ýoluny saýlaýaňmy? birazjyk pikir alyşmak, aňy ösdürmek ýoluny saýlaýaň. Mana şo haýsy ýoly saýlasaň, şo ýol bilen hem gidýäň. Şo ýol hem seň ykbalyňy çözýär. Indi bi aýdaly, birazjyk şu maşgala bilen baglanyşykly ýagdaýyny hem biz e, göz öňünde tutduk-da. Indi bu başga bir tarapy bar. Indi biz käbir şol döwletlerde dünýä inýäs-da. Awa dürli-dürli döwletlerde biz dünýä inýäs. Ozal ozal ebedinde hemme adamlar Hudaý tarapyndan, tebigat tarapyndan hem hälki aýdyşym ýaly deň ýaradylýar. Emma gynansak-da bir durmuşda bir hili adalatsyzlyk bar ýaly bolup görünýär. Näme üçin käbir adamlara ýene şuny ýaly erkin durmuşlarda, demokratik ýurtlarda doglup, şu durmuşlarynyň hözirini görüp ýörler. Emma näme üçindir biz ýalylar ýa ýene käbirleri şular ýaly diktator rejimlerde doglup, Şular ýaly gazaply şertlerde doglup ejir çekip ýörs. Hany deňlik, hany adalat diýlen ýalam sorag, filosofiki soragam berip bilerler. Men buňa rugsat berdimmi şu ykwara diýip. Ne şu sorag men ýöne ýere gozgamok, sebäbi bu özi filosofiki sorag, bu meseläň üstünde hatda filosoflaram kellelerini döwýärler. Hawa. Şu belli bir ene döwletde biz dogulýas, hawa şertler dürli-dürli. Indi şu taýdaky şu döwletdäki alnyp barylýan syýasada men gol çekdimmi? Men şahsyýet hökmünde, men erkin şahsyýet hökmünde. Men rugsat berdimmi? Men üstümden şular ýaly syýasat alnyp barylmagy. Ýok, men rugsat bermedim. Onda kim oňa rugsat berdi? Kim meň adymdan şu ýagdaýa gol çekip şuny kabul etdi? Men enatammy? Belki olaram däldir. Ondan öňde öňräkdir. Indi şu taýda şol döwlet diýlen zadyň nämedigi hakynda sorag ýüze çykýar, sorag ýüze çykmaly. Sebäbi biz döwletiň içinde dünýä inýäs. Indi göz öňüne getirip görüň, gadym zamanda-da, gadym döwürlerde şu döwlet diýilýän zat ýok döwürde adamlar hem dünýä inýän eken, hiç dil döwletiň nämedigini hem bilmän ýaşaýan eken, ýaşapdyrlar-da. Erkin ýaşapdyrlar. Soň bolsa Belli bir wagt geçenden soň adamlar şo döwlet diýlen bir zady döretmekligiň zerurlygyny duýup başlaýarlar. O zerurlyk sebäpli ýüze çykýar. Döwlet diýlen zadyň özi bir erbet zat däl. Ýöne şol döredilen döwletiň özi ahyrynda nähili bize hyzmat edýärmi ýa-da bize garşy hyzmat edýärmi, bize garşy işläp başlaýarmy? Ana şo mesele. Ozal ebedinde döwlet diýlen zat köpçülik bilen bir adamlaryň az böleginiň arasyndaky ylalaşyk hökmünde döreýär. Men şuny näme üçin e, şu zatlardan, şu ýönekeý zatlardan başlaýanda, sebäbi şu zatlardan şu primitiw ýönekeý zatlaryň esasynda şu zatlar düşünip başlamasak, häzirki bolup ýören çylşyrymly, häzirki zaman syýasatyndaky çylşyrymly zatlara düşünmekligim aňsat däl. Şoň üçin men häzir aýlabrak şuny Ýaňky ýaly mysallaryň esasynda birazajyk gürrüň etmekçi bolýan. Indi şu döwlet meselesinde. Şu döwlete o da lebedinde biziň ata-babalarymyz özleri şoňa kaýyl bolup, öz durmuşlaryny gowulandyrmak üçin döredýärler. Indi haçan döwlet, döwlet diýilýän zat ýöräp başlapdyr diýilen meselede taryhçylaryň arasynda-da, arheologlaryň arasynda-da dürli-dürli gapma-garşylykly garaýyşlar bar. Kimler aýdýar, ozal ebet başda diýýär döwlet diýilýän zat üçin ha Egiptiň piramidaralary gurlan döwürde, şo döwürde eýýäm döwlet strukturalary bolupdyr. Ha biziň eramyzdan ozalky 8-nji müňýyllykda töwerekde döräpdir diýip aýdýarlar. Ýene birler aýdýar, Şumerler döwründe döräpdir diýýän, Mesopotamiýada, Tigr hem Ýewfrat döwletleriniň arasynda, derýalarynyň arasynda bolan döwlet bolupdyr. Şo taýda şol territoriýada Şumerler döwleti diýip, indi biziň eramyzdan ozalky dördünji, bäşinji müňýyllykda diýip aýdýarlar. Hawa. Ýöne haýsyny alyp göreňde-de, şu döwletiň şu gaty gaty gadymy döwürlerde döwlet gurluşy diýilýän düşünjäň bolandygy hem şony biziň ata-babalarymyzyň şony döredip, şu döwletde ýaşandyklary görmek, ýaşandyklaryny görmek bolýar. Hatda indi Türkmenistanyň territoriýasyny alsaňam-da, bu döwlet diýilýän zat bir düýne gun dörän zat däl. Bolmasa indi biziň ata-babalarymyz indi bir iki, bir iki ýüz ýyl mundan ozal arzuw eden bolsa, indi Magtymgulyň döwründe Magtymguly atamyzam döwlet barada arzuw edipdir, arzuw edip geçipdirler. Türkmen döwletini döretmek barada, Türkmenistanyň topragynda bir döwletiň, adalatly bir döwletiň bolmagy barada arzuw edipdirler. Emma hakykatynda seredip görseň, şu Türkmenistanyň topragynda, türkmen topragynda köp döwletler bolup geçen. Ine, Nusaýy alyp görsek, Aşgabadyň etegindäki, şol ine biziň eramyzdan ozalky dört müň ýyllykda dörän bir döwletiň merkezi diýip hasaplaýarlar taryhçylar. Ýa-ha men öz ýaşan regionym bolan gadymy Merwi, Margianany alyp görsek. Ana şu taýda ýaňy-ýakynda şol e, orsýetli arheolog, taryhçy Viktor Sarýanidiniň toparyny ýa ýolbaşçylyk eden toparynyň köp ýylyň dowamynda alyp baran işleriniň netijesinde Garagum çölüniň eteginde şol iň bir köne siwilizasiýanyň üsti açyldy. Olam Margiana diýip atlandyrdylar. Ol häzirki Baýramalyň etegindäki orta asyrlar e, şäherinden hem has gadym bolup çykdy da. Şoňa da şu ýanky şoň üstüni açan alymlar Ýaňkyň ýaşyny şu açylan döwlet gurluşyň şu taýdaky şäheriň hemem şol döwlet strukturasynyň üstüni açanlarynda şoň şoň ýaşyny biziň eramyzdan ozalky adynda 4000 ýyllykda dörän döwletiň bir merkezi diýip şeýdip kesgitleýärler. Beýdýmek ne häzirki döwürden alnanda 6000 ýyl mundan ozal şu taýda döwlet bolupdyr, döwletiň merkezi bolupdyr. Hemme gazyp alynýan şol zatlar şony subut edýär. Beý diýmek bilen men näme diýjek bolýan? Şolar döwlet diýilýän zat köneden, gadymdan biziň hem topraklarymyzda bolup gelen zatlar, ýöne wagtyň geçmegi bilen olar synýar. Awa, siklleýin taryhyň ösüşi siklleýin bolup geçýär. Köp alymlaryň pikiriçe. Käbirler pikir edýär, hökman şu bir göni liniýalaýyn ösmeli siwilizasiýa ösýär diýip düşünýär-de. Ýok, olar ýaly däl. Siwilizasiýa ýaňky ýaly ösýär, soň ýene weýran bolýar, ýene ösýär, ýene synýar, şeýdip siklleýin gelýär-de, seredip görseň. Hawa. Eger ýakynrak taryh alsak, ana uly döwlet bolan türkmen topragynda Seljuklar imperiýasy. Onuň paýtagty şol ana gadymy Merwiň territoriýasynda bolan Seljuklar imperiýasy hem ana şol 12-nji asyrda şu ýakyn günde göri Ýewropanyň epesli bölegini basyp alan imperiýa. A şolam ana bir ýüz elli ýyl töweregi dowam edýär-de, soňam synýar, weýran bolup gidýär. Şol iň soňky urgam tatar-mongol basybalyjylarynyň, Çingiz hanyň şu goşunlarynyň uran urgusy boldy ol imperiýa. Ana şeýdip belli bir döwürde döwletleriň döwletleň dörändigini görýär. Olaň weýran bolmagy, olaň synmagyna da tebigy hadysalar hem sebäp bolup bilýär, kataklizmler aýdalyň, bir derýaň eteginde oturan şäher bolsa ýa döwlet bolsa, soň şu derýa gurasa, ondan soň ýaňky şäher hem dargaýar, döwlet hem dargaýar, her kim öz gününi görjek bolup, ondan soň o ýaýladan o ýaýla, hawa, o ýaýlakdan o ýaýlaga şeýdip, ondan çarwaçylyk edip, ekerançylyk edip, göçüp-gonup ýaşaberýärler dargap. Ondan soň ýene-de birleşip, ýene döwlet döretjek bolýarlar. Ana şeýdip, gün-güzeran bolup ýörler. Ýöne şol şu döwlet döretmekligiň zerurlygy hakda gürrüň etdik-de. Şu döwlet diýilýän zat hakykatdan adamyň bir durmuşyny bir kadalaşdyrmak üçin bir zerurlyk. Aýdaly indi şo çarwaçylyk edip ýören halkymyz altakdany belli bir döwre döwletlerini ýitirýärler ondan soň ýene de sergedam bolup çölüň içinde şeýdip ýaşap ýörler ondan oňa da daşyndan her hili hüjüm edilýär alamançylar gelip oglalja gyýa syr edip alyp gidýärler zadyň talaýarlar seni goraýan güýjem ýok onuň adamlar pikir edip başlaýar bir zada etmeli biz özümizi goramak goramak üçin bir hawa ýol başy bolmaly bize hawa bir bir näýil bir düzgünleri ýola goýmaly bir nagoşuny döretmelimi şu zatlaryň üstünde pikir edip başlaýarlardan onsoň näme diýerler hawa erkinlik bir tarapdan gowy islän ýerinde ýaşap islän zadyny edip görmek bu hem gowy ýöne bir buň daşyndan bir howpsuzlygy hem goramak üçin guramaçylyk gerek onsoň bular öz aralaryndan şul halkyň bir aňlyrak, düşünjelirak toparyna ýörite ygtyýarlyk berýärler. Bolýar, ine siz başky işiňizi taşlaň-da, bize ýolbaşçylyk ediň. Ewa, bize ine hökümdarlyk ediň, häkimlik ediň. Ýöne siziň hem ynha biziň özümizde borjuňyz bar. Ynha biziň goragymyzy üpjün ediň. Ewa, biziň içimizdäki ogurlyk jümrüklerini hem öňüni almak üçin hem bir topar adamlar dörediň, jogapkärçilik berip olara da

Hawa. Kanun taýdan ýazylmadyk jemgyýetçilik ylalaşygy diýlip atlandyrylýar. Şol adamlar şu gadym döwürde şu döwlet döretmek kararyna gelenlerinde, şony döredip başlanlarynda şu strukturanyň özüni. Şolar ýaly öz aralarynda bir ylalaşyga gelýärler. Halk köpçüliginiň uly topary belli bir kiçijik bir topara ygtyýarlyk berip, şolardan häkimiýet döredip, şolary borçly edýärler. Siz bize gulluk etmeli. Indi biziň ýagdaýymyz, ýöne biz sizi beýleki işlerden azat edýäs, hemem siziň hemme durmuşyňyzy biz näme finansirleýär, maliýeleşdirýäs, ýagny eger pul görnüşinde bolmasa, siziň hemme eklenjiňizi biz öz üstümize alýas, indi kim size mal berer, kim näme towuk bersin, kimin ha un bersin, o şeýdip siziň nä üçinçiligiňizi biz öz üstümize alýas diýip, şeýdip ylalaşylýar. Onsoň

jemgyýete serenjamlyk etmekligiň syýasy formasydyr. Şeýle hem jemgyýetçilik häkimiýetiniň özygtyýarly syýasy-territorial guramasydyr. Ol dolandyryşyň we mejbur edişiň mehanizmine, apparatyna eýelik edýär. Ine şu zada üns beriň, bir möhüm bir söz barda, ýankyşny döwletiň nämedigini gurama hökmünde düşündirýär. Syýasy-territorial guramadyr diýýär-de. belli bir territoriýada döredilýän özem jemgyýete serenjamlyk etmeklik syýasy formasydyr, özem syýasy territorial guramadyr. Diýmek, şol adamlaryň öz aralarynda ylalaşyga gelnip döredilýän bir struktura. Indi şu döredilýän, indi şu taýda-da belli bir topar adama şeýle wezipe tabşyrylýar, indi siz biziň hemme howpsuzlygymyzam öz üstüňiz alyň. Ha bu goşun döretmelimi dörediň. Ha bu biz olaram öz pulumyza saklar. Ha bu adamlaryň saglygy barada da alada ediň. Ne biz keselliligiňiz barmy? Ne biz ortak gurun ha fond döreder. Biziň ha alýan girdejilerimizden biz size salgyt törer. Ha bu biz indi ýöne özümiz barada pikir edip durjak ýal belli bir na alan girdejilerimiziň ýa-ni ha önümimiziň belli bir bölegini size berer. Siz hem şolary tygşytlap onsoň

jemgyýetçilik ylalaşygy, adamlaryň köp topary bilen bir azajyk toparynyň arasynda. Indi pikir ediň, şol ýaňky topar, şol hökümet hökmünde bellenen topar halka gulluk etmeli, şu köpçülige gulluk etmek üçin döredilen topar şol, şu hökümet diýilýän zat. Indi şu topar şeýdip hemme işden-ä boşadylyp, bar eklençlerini halk öz üstüne alyp, şolary şeýdip indi-ha ekläp otyrka, Gäbil ýan kyn ýan kyn gäb atmak diýip bir zat bar-da. Şol onda gäbleri adyp aýaklaryny egri egri basyp adamlaryň üstüne ýan hasam agalyk edip adamlar edip başlasa şular hyzmat etmeli adamlaryň üstünden agalyk edip başlasa şolary ezjek bolup başlasa. Onda şol alaryşyk alaryşyk bozulýar. Sen bizi ez diýip döredilen ok şu hökümet diýilýän. Onuň şoň esasynda döredilen strukturaň özem döwlet dili atlandyrylýar. Ýaňky strukturalar, ýaňky goşun döretmek, ondan öz içerki polisiýany döretmek, ondan ýaňky kazyýet döretmek. Olam ýaňky hökümetiň işi da. O kazyýet diýilýän adam garaşsyz bolmaly. O nädip döredilýär? Şol ýene Kazy diýilýän zadyň özi şo dindar adamlaryň içinden saýlanýan eken-da, şo ol sudýaň roluny oýnamaly-da. Indi biziň häzirki diýip oturan sudumyzy kazyýet diýip atlandyrýarlar. Aslynda onuň özi bir dini termin. Ana şol şonam indi aýdaly bir şo primitiw döwürde şol prokuraturaň, prokuroryň ýa suduň roluny oýnamaly adamlary ýörite dindar adamlardan belleýän ekenler. Sebäbi şol Hudaýa ynanýan adam adamyň ykballaryny çözende we Adalat sizi çözmez diýip, ine geliň dinarlaryň içinden diýip, has bir dinarraklaryny alyp belleýän ekenler. Ondan ýa hökümetiň ýanynda maslahat beriji ýörite struktura döredilýär. Ýa ulamalar geňeşi diýip bir zat döreýär. Ýuwaşlyk bilen. Ol ana biziň häzirki görüp ýören parlamentimiz. Olar ana şol e, hökümete ýolbaşçylyk edip oturan adamlara maslahat bermeli. Hemem kanun çykarmaly, düzgünleri çykarmaly şol ulamalar. Indi bulan işine kim gözegçilik etmeli? Bulan işine gözegçilik şu anda bizde häzirki zamanda media gözegçilik etmeli, dördünçi häkimiýet diýilýänler. Ine aýtdyk da, hökümet bar. Hökümet de ýerine ýetiriji gurama. Şol halkyň aladasyny edip, bize gulluk etmeli, halka gulluk etmeli. Olar ýerine ýetirmeli. Onuň kanun çykaryjy gurama bar. Ýa-da ulamalar gelin geňeşi diýip akyrlarlar, ne bir e, aksakallar, ýa il ýaşululary diýilýän zatlaryny halkyň içinde bir hormatlanýan adamlary şoňa saýlapdyrlar, oňam eklenjini öz üstlerine alypdyr adamlar. Olaň hem ana ýaňky ýaly wezipesi bar. Bu ýene iki beýle ikinji häkim. Ýöne üçünji häkimiýet sud häkimiýeti diýilýän zat ol kazyýet bolupdyr, kazylar bolupdyr. Kazylar hem ýaňky ýaly şol günä edilen jeza ýaňky jenaýat edilen zat edilen adamlara nähili temmi bermeli we nähili çäre görmeli şol şol meseleleri çözýän bu dini adamlar bolupdyr ana ol ne üçünji e, strukturasy döwletiň e, şu biziň häzirki görüp beren nemämiz e, şol döwletiň üç sakat diýilýän zat Ana şu döwürlerde, gadymy döwürlerde şolar ýaly primitiw ýagdaýlarda, görnüşlerde döräpdir-de. Ana şondan hem soň çylşyrymlaşyp, çylşyrymlaşyp ýagdaýlar özgäp, özgerip edil biziňki häzir, biziň häzirki görüp ýören ýagdaýymyza gelipdir-de. Ýöne umuman şol prinsipiniň özüni alyp göreňde ýönekeý bir gatnaşyk, ýönekeý prinsipi bar. Näçe soň çylşyrymlaşdyrsa-da, o da lebedinde Bu ýönekeý bir struktura. Ana şoň özem tu döwlet diýilýän zadyň özüni döredýär. Şo tutuş strukturaň özüni döwlet, ýaňky gurama diýip atlandyrýar, döwlet guramasy. Indi şol gatnaşyklar bar. Gatnaşyklar bozulyp bilýär. Nähili ýagdaýda? Ýaňky gözegçilik bolmadyk ýagdaýynda. Indi şu gözegçiligi kim ýerine ýetiripdir? Biziň häzirki diýýän mediamyzyň roluny şu döwürde kimler oýnapdyr? Şu döwürde şahyrlar oýnapdyr. Hemem dilewarlar diýip bir adamlaryň bir topary bolupdyr. Dilewarlar olar şu gepe çeper, agy aga, ak diýip, gara gara diýip bilýän, hemme ýagdaýlary seljerip, adamlaryň içinde öz pikirleri bilen çykyş edip bilýän gepe çeper adamlar bolupdyr. Olar öz aralarynda diskussiýa gurnap, dürli temalary içgin çöwrüp adamlara düşündirip bilmegi başarypdyrlar, ýaňky ulamalar. Ulamalar diýen ýaňky dilewarlar. Ana olar mediýanyň roluny ýerine ýetiripdirler. Awut. Näme e, adalatlyk, näme adalatsyzlyk? Her hil filosofik meseleler barada gürrüň bolsa, indi gürrüň bolapdyrlar, şolar çözüp beripdirler adamlara, düşündirip beripdirler. Oň daşyndan ina şahyrlar bolupdyr. Sebäbi o döwürde häzirki ýaly gazýa žurnal ýok, telewideniýe ýok. Hawa, şo ýönekeý şertlerde, şo primitiw şertlerde ýöne ýaňky funksiýany ýerine ýetirýän adamlaryň toparlary bolup durur. Ýöne olardan käbirlerini, indi aýdaly şahyrlarym goşgy formasynda şol adalatsyz hanlary, adalatsyz paşalary tankytlap bilipdirler. Kähalatlarda şo patyşalar, hanlar şolara batyrynmakdan hem gorkupdyrlar, sebäbi şol adamlaryň halkyň içindäki abraýy şeýle bir uly bolupdyr, şo halkyň goz-golaňyndan hem gorkup şolara batyrynyp bilmändirler. Ýöne olaryň içinde-de gynansak-da, satdyklar hem bolupdyr. Şu köşk şahyrlary diýlen bir düşünje bar-da, Şu köşgi diňe maha ýaňky patyşany mahabatlandyrmak, hany mahabatlandyrmak, wasp etmek, ana olar ýaly zat bilen meşgullan ýörite şahyrlaram bolupdyr. Ýöne olar halkyň aňynda ýaşamandyr. Şolaryň ady sory ýokdur. Şu taryhda galanlar iň edermen, iň batyrgaý, dogry-a dogry diýip, egri-a egri diýip bilýän şahyrlaryň adydyr. Şolaryň döredijiligi galandyr. Sebäbi halk şony ýüreginde ýaş saklap ýüreginde ýaşadýar. Şonam nesilden nesile geçirýär. Ana şolar ýaly adamlaryň ady baky zada öwrülýär, baky gymmatlyga öwrülýär şonuň döredijiligi. Ana şolam mediýaň funksiýasy, şol mediýaň funksiýasyny şolar ýerine ýetiripdirler. Şolar gözegçilik edip, şolar kontrolly geçjek bolupdyrlar ýagdaýa. Ana bu funksiýany aýdaly eger Ýewropaň taryhyny alsak, gadymy Gresiýa, gadymy Rimiň taryhyndan alsak, akyldarlar bolupdyr, filosoflar bolupdyr. Filosoflar gününe häkimede ýüzüne diýmeli zat diýip bilipdirler. Olar öz işlerini ondan ýörite filosofik kitaplar ýazypdyrlar. Şonda döwlet gurluşyna da ine baha berip ýazypdyrlar, analiz berip ýazypdyrlar. Halkyň öňünde açyk e, batyrgaý çykyş edip bilipdirler. Halky halka öz e, sözlerini sözlerini ýetirip bilipdirler. halkda halkyň arasynda-da uly hormatlary bolupdyr ýaňky filosoflaryň. Ana ol hem şo mediýaň şu bu funksiýasy, şolaryň ýerine ýetiren funksiýasy. Şu kä halatlarda şu döwletleriň arasynda çaknyşyk bolanda şu daşyndan basybaçylar gelip şol adamlary ýesir alyp äkidenlerinde gulçulyk gulçulyk üçin ulanýan ekenler da şu döwürlerde şu ýaňky Ýewropada, Gresiýa, ýa ha Italiýa. territoriýasynda bolan nemelerde-de, imperiýalarda. Ýöne şonda şo basybaljylar, eger şo basyp alan adamlarynyň içinde filosof bar bolsa, şony goýberýän eken erkin. Eger şo filosofyň şeýle abraýy bolupdyr-da, şony gul hökmünde ulanmak bolanok diýen düşünje bolupdyr. Bular ýaly akyldarlary gul hökmünde ulanmaklyk, kemsitmeklik diýip, şular ýaly hormat goýup bilýän basybaljylar hem bolupdyr. Nöker ýaňky goşun ýolbaşçylary bolupdyr, patyşalar bolupdyr. Ana şolar ýaly gatnaşyk bolupdyr. Indi soňansoň şol döwlet strukturasy ýaňky ýaly ýaňky aýdyşym ýaly döredilýär. Hawa, kä halatlarda ol birazajyk üstünlikli işleýär, kä halatlarda halkyň hakykatdan hem şu gurlan döwletiň rowaçlygyny üpjün edýär, şoňa ýardam edýär, halkyň baý ýaşamagyny, halkyň goragly, halkyň sagdyn ýaşamagyny üpjün edýär ýaňky döredilen struktura. Emma kä halatlarda Ýaňky şol halkyň ykbaly ynanylyp hyzmat etmeli adamlar bar, şu hökümet diýilýän ýaňky struktura. Şolaryň päli alan ýagdaýynda. Şolar öz ýaňky özlerine ynanylan wezipeden, ynanylan borçlardan, ygtyýarlyklardan hyýanatçylykly peýdalanyp başlan ýagdaýynda ol diňe ondan halka garşy işläpdir. Ana, ol şu ýagdaýda şolar halk bilen öz aralaryndaky ylalaşygyň düzgünini bozýarlar. Şonda şular ýaly adamlary häkimiýetden agdarmaga-da halkyň haky bar. Hatda ýarag bilen agdarmaga-da haky bar. Indi şu arada Amerikan Konstitusiýasyny alyp görsek, şonda näme diýilýär? Şonda ýarag ulanmaklyga-da rugsat berilýär. Amerikan Konstitusiýasy 1787-nji ýylda ilkinji gezek kabul edilýär. Şondan dört ýyl geçensoňam bir müň ýedi ýüz togsan birinji ýyla ýylda şoňa käbir üýtgetmeler girizilýär. Şonda girilen ikinji üýtgetme, Stat Wtaraya Popravka Konstitusiýa США diýýär. Şoň ikinji üýtgetmesinde adamlara ýarag edinmeklige hem ýarag götermeklige rugsat berilýär. Olam nämäň esasynda? Şondan şol wakadan öň ýaly Şol wakadan öň ýany 1776-njy ýylda, ýalňyşmaýan bolsam, şu garaşsyzlyk deklarasiýasy diýip Birleşen Ştatlaryň şu düýbüni tutan, döwletiniň düýbüni tutan syýasatçylar garaşsyzlyk deklarasiýasy diýip ýörite deklarasiýa kabul edýärler. Ine şu taýda şoň mazmuny bar. Şonda da şu adamlaryň we öz häkimiýetlerini agdarmaga hukuklarynyň bardygy dokument bilen kanun tarapyndan esaslandyrylýar. Ne şu dokumentin ne şu taýdaky bölüminde näme diýilýär deklarasiýanyň? Şuň terjimesi bar, men şony okap bereýin. Şonda aýdylýar. Emma haçanda yzygiderli ýagdaýda häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanyşlar we zorluklar halky çäksiz despotizme boýun etmek niýetini görkezýän bolsa, bular ýaly hökümeti agdarmaklyk we gelejegiň hatyrasyna howpsuzlygyň täze garantiýalaryny üpjün etmeklik halkyň hukugyna we borjuna öwrülýär diýip aýdylýar. Ýene bir gezek gaýtalaýan, ýaňky ýaly häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanyşlar we zorluklar halky çäksiz despotizme boýun etmek niýeti niýetini görkezýän bolsa, bular ýaly häkimiýeti agdarmaklyk we gelejegiň hatyrasyna howpsuzlygyň täze garantiýalaryny üpjün etmeklik halkyň hukugyna we borjuna öwrülýär diýilýär. Ana şolar ýaly ýagdaýda biziň öz ykbalymyza ynanan adamlarymyz şol tabşyrylan borçlardan hyýanatçylykly peýdalanyp, bizi ezmek üçin başlasalar, onda şolara garşy göreşmeklik, şolary agdarmaklyk halkyň hukugyna hem borjuna öwrülýär. Ine, Amerikan Garaşsyzlyk deklarasiýasynda aýdylan zatlar, şoň esasynda-da Konstitusiýa ýörite ýarag ulanmak, ýarag götermek hemem hökümete, häkimiýete garşy ýarag ulanmaklyk ýörite berkidilen. Ine, şu zatlar ýöne ýerlerinde, ýöne ýerden edilmändir-de, şol sebäbi şu Amerikan döwletiniň esasyny düzüji şol Amerikan syýasatynyň atalary diýilýän adamlar, syýasatçylar. Şony şu howpy öňünden görüp, şol halkyna şolar ýaly mümkinçilik döredipdir. Indi biziň konstitusiýalarymyzda köp ýurtdan beýleki ýurtdan konstitusiýalaryny olar ýaly zat ýok, ýöne şol hukuga hemme halk eýedir. Şol hukuga hemme da hemme halk eýedir. Ýöne konstitusiýalaryň köpüsinde, hatda diktator ýurtlaryň konstitusiýasynda biziň Ýani adamlaň, adaty adamlaň şu döwletiň eýesidigimizi görkezýän zatlar. Iň gymmat zat adamdyr diýip. Indi ha konstitusiýany alyp göreliň. Indi Germaniýanyň konstitusiýasyny alyp göreliň. Indi Germaniýanyň konstitusiýasynyň birinji maddasynda aýdylýar. Dostoýnstwo çelaweka neprikosnowenne.

adamy goram adamy goramaklyk hem ony gollamaklyk hem oňa gulluk etmeklik diýýär adam. Döwlet org döwlet e, häkimiýet organlarynyň esasy wezipesidir diýip Konstitusiýada kesgitlenen. Näme üçin adamyň mertebesine, şoňa, şoň hak-hukugyna şeýle ýokary derejede baha berilýär konstitusiýalarda, hatda e, diktator režimli konstitusiýa e, režim konstitusiýalarynda. Sebäbi şu döwletiň eýesi biz adamlar. Biz hem häkimlik etmeli. Biz ýöne şu hökümet diýilýän zada wagtlaýynça ygtyýarlyk berýär. Biziň işimiz dolandyryp bize gulluk etmek üçin ygtyýarlyk berýär. Şol ygtyýarlykdan sähel hyýanatçylykly peýdany peýdalanan ýagdaýlaryň ýagdaýynda şol özara ylalaşygyň düzgünleri bozulýar. Şonda şolar ýaly hökümeti agdarmaga, şolaryň elinden häkimiýeti alyp, täze hökümet döretmäge her bir halkyň hukugy bar. Şo döwletdäki. Sebäbi şo döwlet diýilýän zat Ozalezbedinde döredilende ýaňky ýaly ylalaşygyň esasynda döredilýär. Indi geljekki gepleşiklerimizde biz indi şol strukturaň, şo ýagdaýyň indi häzirki biziň siwilizasiýa, siwilizlenen diýilýän döwrümizde şo ýagdaýyň nähili formalara eýe bolandygy hakynda gürrüň ederis. Sebäbi şol ýanky ýönekeý zatlar hasam çylşyrymlaşdyryp, çylşyrymlaşdyrylyp, dürli formalara eýe bolýar. Wagtyň geçmegi bilen. Indi şu ýagdaý, indi şu döredilen zatlar häzir halkyň bähbidine işleýärmi? Haýsy ýurtlarda has üstünlikli işleýär, haýsy ýurtlarda bu üstünliksiz işleýär? Hawa, nähili güýçler bundan hyýanatçylykly peýdalanyp bilýärler? Nähili güýçler buny halka garşy ulanyp başlaýarlar, özlerine ynanylan bu ygtyýarlyklary? Oňa nähili gözegçilik etmeli? Media öz ýerine ýetirmeli funksiýasyny ýerine ýetirip bilýärmi? Ondan nähili peýdalanýarlar bu güýçler? Ine şu zatlar barada ine biz geljekki gepleşigimizde gürrüň ederis. Siz döwlet gurluşynyň esaslary we oň taryhy barada biziň iki müň ýigriminji ýylda efire beren gepleşigimiziň birinji bölümini diňlediňiz. Şu gepleşikde gozgalan temalar boýunça siz hem öz pikirleriňizi kommentariýa bölüminde paýlaşyp bilersiňiz, hormatly ildeşler. Mundan daşary, biziň gepleşiklerimizi gollaýan bolsaňyz, olary böleklere bölüpmi ýa olaň çelgilerini ulanypmy, umuman, dürli ýollar arkaly gepleşiklerimizi beýleki sosial ulgamlarda-da raýatlarymyz bilen paýlaşsaňyz, biziň işimize ullakan ýardam etdigiňiz bolardy. Berjek ýardamyňyz üçin hem öňünden ullakan minnetdarlygymy bildirýän. Bu temadaky gürrüňimiziň dowamyny siz indiki gepleşigimizde diňläp bilersiňiz. Şu günlük çöde üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam ediň.